Nan dom cio hna maw? Lungmali post in nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Thonghi kul le li thoni kul le ni nga zinglei thongchimnak kan rak thok cang lai. Mai ngun ṭha bor ka si. CDF Matupi Brigade pakhat le Brigade pahnih kar buainak cu Peace Commission hruainak in ceihmainak he a phichuak an kawl lai. Chinram Matupi penghrambun CDF Matupi Brigade pakhat le CDF Matupi Brigade pahnih kar buainak cu Remdaihnak Commission Peace Commission hruainak in ceihmainak he a phichuak kan kawl lai tiah kaphnih hruaitu nih an chim. CDF Matupi Brigade pakhat chimnak nawlngeitu Salai Bawi Uk nih Matupi peng biaknak lei hruaitu hna nih an dirhmi Remdaihnak Commission, Peace Commission le CDF Matupi Brigade pakhat hruaitu pawl cu tuan deuh ah khan tonbiaruahnak kan rak ngei cang nain biakhiahnak le hmailei rianṭuan ding kong ceihmainak tu cu a um rih lo, tiah a chim. CDF Matupi Brigade pahnih zong nih CDF-Matupi brigade pakhat le pahnih cu kanmah le mah kan i rem i umnak hmun chuahtak in Russia mi hna nih thinphang awk um lo tein mah le khua cio i an kir khawh nakhnga Third Party he i bawm in kan i zuam lai tiah October kul le khat ah cathanh an chuah ve. CDF-Matupi brigade pahnih cu Chin ram cozah chungtel an si bantuk in Tualchungmi hna ngandamnak, fimcawnnak, ukhruainak le a dangdang zatzaang ṭhanchonak rian ṭha tein a kal khawh nakhnga Chinram cozah he hmunkhat ah kan kalṭi lai tiah brigade pahnih nih an thanh. CDF Matupi brigade pakhat cu ramkhel kong ah ICNCC he an kalṭi i Kahdohnak kongah Rakhine ralkap ULA AA he rian a ṭuanṭimi Chin Brotherhood chung tal an si. CDF Matupi brigade pakhat tal in Chin Brotherhood le Rakhine ralkap ULA AA nih Matupi khuapi cu a luancia June chung ah an lak dih i CDF Matupi brigade pakhat nih ukhruainak an kalpi nain Tualchungmi a thongleng cu anmah umnak khua cio ah kir ngam rih loin ral an zam hna tiah theih a si. Tidin pengah bing an cinnak eka kulleng cu PPF Zoland le PDF Zoland nih an hrawh. Chinram Tidin peng chungah rithaisii bing an cinnak eka kulleng cu People Police for Zoland le PDF Zoland nih an chuahpiak hna tiah theih a si. Tidim peng chungah bing a cingmi hna cu voi tampi ralrin an pek hna nain an zul duh lo i pehzulh in an cin lengmang caah October kul le hnih le kul le thum ni ah bingchinnak hmunhma pawl cu an va hrawh kong PDF Zoland ṭuanvo ngeitu nih a chim. Atu lio ramkhel dirhmun a ṭhat lo lio i thil ṭhalo chawlet chawhrawlnak a simi bingcin cu tualchungmi hna le miphun a hrawk khotu a si. Fimthiamnak a ngeimi mino tampi zong a hrawh khawh hna pinah caan a rauh ahcun miphun tiangin a lotlauter khotu a si ruangah a zualhma hlan i kan kham khawhnak dingah atu bantukin kan hrawh hi a si tiah PDF Zoland ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Atu an hrawhmi bingcinnak hmunhma cu fiang tein an langhter lo nain Tedim peng chungah bing an cinnak hmunhma dang pawl zong hrawh khawh dih kan i zuam lai tiah PDF Zoland nih an thanh. Palawa peng Education Board nih zungkhan saknak ding caah bawmhnak an hal. Chinram Palawa peng ah caan karlak fimcawnnak rian kalpi cuahmah ni ah ngeih lo awk a ṭha lomi zungkhan saknak ding caah bawmhnak kan herh tiah Palawa peng Education Board nih an chim. Atu hi Palawa peng Education Board zungkhan cu tangka a har tuk lio a si ko nain ngei lo awk a ṭha lomi a si caah kan sok i zatuak sawmi nga hrawng cu aa lim cang nain pangkalei chambau ruangah a dihlak in kan lim kho rih lo tiah Palawa peng Education Board nih a chim. Cucaah Palawa peng Education Board zungkhan cu pehzul in kan sak khawh ṭhannak dingah nan si khawhnak cio in na kan bawmhnak lai kan in nawl ko hna tiah Palawa peng Education Board nih bawmh an hal. Palawa peng Education Board cu Myanmar rambuai ruangah fimnak a cawng kho lomi siangngakchia hna nih fimnak an cawn khawh nakhnga NUG Cozah Ministry of Education he hmunkhat ah rianṭuanṭi mi an si i Palawa Council ukhrainak hmunram chung um khuate hna le ralzaam camp ah caan karlak fimcawnnak an tuah lio kong theih si. ACDF nih mizapi he tonbiaruahnak an ngeih dingmi ah sawmnak an tuah. A ra laimi thonghnih kul le li October kul le sarih zanlei suimiallam paruk ah ACDF cu Mizapi he online in tonbiaruahnak an ngei lai. Cu tonbiaruahnak ahcun i tel cio dingin ICAO Chin Defence Force ACDF nih mizapi sinah sawmnak an tuah kong October kul le li ah cathanh an chuah. A voikhatnak ACDF le mizapi tonbiaruahnak cu a ra laimi October kul le sarih Zanlei suimilam paruk ah zoom in tuah a si lai. Cu tonbiaruahnak ah tel a duh vemi mizapi nih nan hman dingmi Zoom username cu a hlankan in ACDF Facebook page messenger ah le a tanglei langhtermi Telegram phone number hna ah min cazin nan pek khawh. Mizapi nih rak kan talpi cio ding in kan in sawm hna tiah Asho Chin Defence Force ACDF nih cathanh ah an langhter chih. Lamu peng kahdohnak ah Assisi kuttang meite hriamtlai phu pathum an thi, pakhat an tlaih. Sagaing ramṭhen Tamu peng Namunta khua ah October kul le thum zing suimilam pali tluk ah khan tarlamsialmi Assisi ralhrang an kuttang hriamtlai phu pawl le Tamu pengkom dohthlennak hriamtlai tangṭi phu hna kar ah kahdohnak a fak i Assisi ralhrang kuttang meite hriamtlai thimi ruak pathum an hmuh pinah pakhat an tlaih, tiah ral lei thonglaknak hrampi nih an chim. Zing in ISIS ralhrang lei nih rallam an sial caah kaphnih kar kahdohnak a chuak. Kahdohnak ah ISIS ralhrang kuttang meite hriamtlai phu in pathum an thi i pakhat an tlaih. Dohthlennak hriamtlai tangṭi phu in PSD Battalion 4 ralkap pathum nih ramlei miphun caah an nunnak an pek ve tiah rallei thonglaknak hrampi nih an chim. India ram meitei hriamtlai phu pawl cu sac ralhrang nih hramhram in nawlngeihnak a lak hlan ah Myanmar ram chungah an i dor cang i nawlngeihnak a lak thonghni kul le khat kum thawk in sac ralhrang he i fonh in dohthlannak hriamtlai phu an doh hna. Cupinah India hriamtlai phu pakhat a simi Rangunaga hriamtlai pawl zong atu cu sac ralhrang he an ṭang ṭi cang i dohthlannak hriamtlai phu hna an doh cang hna tiah dohthlannak hriamtlai phu hna nih an chim. Kuala peng ah a nungak a thattu PDF pakhat cu NUG biaceihzung nih rianhrang he kumhra thongthlak dingin bia an khiahpiak. Sagaing ramthen Kuala peng Tikhuaṭaw khua ah a nungak nu meithal in a kap thattu PDF pakhat cu NUG cozah biaceihzung nih rianhrang he kumhra chung thongthlak dingin bia an khiahpiak kong NUG cozah Ministry of Defence nih October kul le thum zan ah an thanh. A luancia thonghnih kul le li February ni hleiruk ah Sagaing ramṭhen Walat peng Pyekhawtaw khua ah khuasami nungak tlangval aa duhmi cu bia an i al i a tlangval pa Shwebo pengkom battalion pahnih company pakhat i deputy company commander P29 nih meithal in a kah caah Faril ah a thi tiah theih a si. Cu bantuk in lainawng tu deputy company commander Piṭhunai cu NUG cozah biaceihzung nih checkhlatnak an tuah dih hnu ah rialhrang ṭuan buin kumhra chung thongthlak ding in bia an khiahpiak i ralkap biaceihzung phung section sawmriat khat ning in October ni hleikhat ah an fehter kong NUG cozah Ministry of Defense nih cathanh ah an langhter chih. October thla chungah SAC kut in kum tlinglo tualchungmi kul an nunnak a liam. Thonghnih kul le li October ni khat in kul le thum tiang zarhthum lio chungah SAC ralhrang thahnawnnak in kumhlei riattang mino kul an nunnak a liam tiah ramkhel ruang thongtlami hna bawmchantu phu AAPP nih October kul le thum ah an thanh. SAC ralhrang thahnawnnak ruangah Myanmar ram chungah kumkhat le cheu pa ngakchia pakhat dal in kumhleiriat peng pa pahra le nu pahra an dihlak minung kul an nunnak a liam tiah a langhter. Cu chungah ICC ralhrang raltuknak vanlawng kahdohnak in minung hleithum, hriamngan kahnak in pali le meithal kahnak in pathum an i tel i Sagaing ramṭhen ah nunnak liammi an tam bik tiah theih a si. Thonghnih kullal li February nikhat ah sac ralhrang nih hramhram in nawlngeihnak an lak thawk in thonghnih kullal li October kul le thum tiang kum thum leng chung ah APP nih a khomsuatmi cazin ah sac ralhrang le a kuttang hriamtlai phu ruang ah ramkhel lei a cawlcangmi hna le Tualchungmi minung thongah zarua sawm sarih pakua an nunnak a liam i cu chungah ngakchia zaruk sawm nga thum an i tel. Uknak lakcaan chungah tlei a tongmi ngakchia zanga sawm sarih pahnih an si tiah ramkhel ruang thongtlami hna bawmchantu phu AAPP nih October kul le thum ah an langhter chih.

Tanghra kai liomi siangngakchia pakhat tal in rawlchungmi palruk nunnak a liam i khuasaknak in pali zong a ruk tiah CDSOM in ṭuanvo ngeitu le tualchungmi nih an chim. Thonghni kul le li October kul le thum zanlei suimiallam panga le kul tluk ah Myang Peng Zaya kong khua ah sac ralhrang nih kahdohnak um loin Raltuknak vanlawng pahnih in bom an thlak caah kum sawmriat pitar pakhat le tanghra kai liomi kum hleinga hrawng a simi sianghngakchia nu pakhat cu makhat te ah an nunnak a liam i hliamfak tuarmi chungin minung pali nunnak a liam ṭhan tiah theih a si. Zanlei suimiallam panga tluk ah kan khua chaklei hmun Nga Hmyang Tlang pawng ah bom pahnih an thlak nain Nunnak liammi le hliamtuar an um hraw lo. Cu hnu tlawmpal ah raltuknak vanlawng dang pakhat in bawmh an thlak ṭhan i tualchung minung paruk nunnak a liam tiah CDSOM chungin ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. sac ralhrang nih atu bantuk in bom an thlakmi ruangah khuasaknak inn pali zong a rawk i caw pahnih tu pariat le vok pakhat zong an thi. Tualchungmi hliamtuar hna cu sizung ah an kalpi hna tiah tualchungmi nih an chim. Saṭang palik sakhan ah ṭhitumnak tuahmi SAC drone in bom an thlak hna i pali an thi, mawpa tal in hleihnih hliam an tuar. Sagaing ramṭhen Sagaing peng Saṭang palik sakhan ah ṭhitumnak tuahmi SAC ralhrang pawl cu drone in bom an thlak hnawh hna caah Ralhrang pali an thi i Mopa tal in ISIS ralhrang le Pyusawhti hleihnih nih hliam an tuar kong tualchung hriamtlai phu in ṭuanvo ngeitu Kophatli nih a chim. Tonghnih kul le li October kul le hnih Zing suimiallam pasarih le cheu tluk ah Sagaing ramṭhen saṭang palik sakhan in ISIS ralhrang pakhat le Nyangoto Pyusawhti khua Pyusawhti hruaitu fannu ṭhitumnak an tuah lio ah dohthlennak hriamtlai phu hna nih Nawn in bom lungriat an thlak hnawh hna i ralhrang pali an thi. Cu pinah mopa tal in sac ralhrang hleihnih nih hliam an tuar tiah theih a si. Kanmas Kodang phu nih ṭhitumnak an tuahnak hmun pangpar in an ṭamh lioah bom lungriat kan thlak hnawh hna i hliamtuar pawl cu fiang tein kan hmuh khawh hna. Cu chungah mopa zong aa tel i rianrang in sizung ah an kalpi. Bom thlak hnawhnak in sac ralhrang pali an thi tiah tuahchung hriamtlai in ṭuanvo ngeitu Ko Phati nih a chim. Kahdohnak ah aa telmi hriamtlai phu hna cu Legal Flame Force, Phoenix Force Shuibo pengkong battalion hlei nga le ṭangṭi phu hna an si. Myanmar ram chung hmunkip ah thlathum chungah tualchungmi thongkhat leng an nunnak a liam i minung thongkhat leng hliamman tuar. A luancia July thla in September hla tiang thlathum chungah Myanmar ram tualchungmi thongkhat sawmlili an nunnak a liam i minung thongkhat zathum sawmriathum hliam an tuar tiah hlathlainak a tuahtu phu Nganlinte Research Group nih an thanh. Thlathum chungah a thimi tualchungmi hna cu SS ralhrang nih timh ciammam tein kahdohnak an tuah ruang le kaphnih kar kahdohnak in a thimi an si. Shan ramkulh chaklei ah minung zathum sawmruk an thi i a tambik an si. A pahnihnak ah Sagaing ramṭhen a si i minung za le sawmriat leng an thi, cun a pathumnak ah Magway ramṭhen in minung sawmthum leng an thi tiah Nganlinte Research Group nih an langhter. Thong hi kul le li July thla in September thla tiang thla thum chungah operation kalpi in kahdohnak voi thong hi za le kul le ruk tiang a chuak i dohthlennak hriamtlai phu hna nih sac ralhrang pawl voi thong hnih paruk tiang an kah hna. Cu thla thum chung kahdohnak ahcun tualchung hriamtlai phu nih Kachin Shan ramkulh chaklei Mandalay le Rakhine ramkulh ah khuapi hleihnih an lak khawh tiah an langhter. Shan ramkulh chaklei Mandalay, Sagaing le Magway ramthen ah kahdohnak voi tambik a chuak i a voi hnihnak 1027 operation kalpimi ah Laisho khuapi hrambunh Northeastern Komen headquarter cu Kokan ralkap MNDAA nih an lak hnu ah kahdohnak pehzulh in a fak tiah Ngialinte Research Group nih an langhter chih. Thani khua ah ICC nih tualchungmi nu paruk an tlaihkhih hna. Fagu ramṭhen Ophaw peng Kani khua cu October kul le thum zing ah rallamchialmi sac ralhrang nih an luhhnawh i khuasaknak in an khanghpiak hna pinah tualchungmi nu paruk an tlaih hna i Ralphaw ah an hman hna kong tualchungmi nih BVJ News ah an chim. Khuachung ah rallamchialmi sac ralhrang thazaang sawmruk hnih an rak lut. Tualchungmi nu palruk an tlaih hna i palik sakhan ah an kalpi hna. Zanlei sang ah minung panga an thlah hna i pakhat an hrin. Zeiruangah an tlaih hna ti kan thei kho rih lo, tiah tualchungmi nih an chim. sac ralhrang nih Kanni khua an luh hnawh caah